Ne kawuono we awuoye gi managers mag ohangla ineno it is high time mondo uluong jembe ni jembe adieri odong' adieri onge kaka inyalo daso ji in ni ochul gowi kendo idhawo seriously jagowi ma ji ong'eyo to in tidaso ji ni mondo ochul gowi ikwongo ichulo gopeni kore kinyalo kono ji ni ochul gowi nitie gik moko mutimo muwuondru ni riwo ji to tieko ji kabisa ang'e jomorumo kendo kata gimbe ging'e ni girumo to rumo through aole Ti actions moko mitimo mag tieko jomoko. Managers ok unyal wuondru ni uriworu. Iwinjo ni ka ishu moro otimore matin, maneja opogore gi jathum, MC ochwanyore gi jathum, gik manomol ma bende timore e field, timore kumoro amora. Oseter kor managers. To solution ma ya kanyo ok en ma positive, en ni nyaka wuo gimoro. Ok une ka nitie jok moko matiyo kodu? Maneja moro ochwanyore gi jathum, oserusruok. Ng'ato kuodho, ng'ato kuodho maneja wadgi gi jathum. Bura mono mana mar managers ipo ka jathum odonjo. Oseluonge jathum. Iwinje? Ni o, oh, adwa nulos kinde. Iloso kinde nade to ng'ama luongo gini be embe nochwanyore gi jomoko. Dak okwongo luonge embe jok mono chwanyore go. Ha? En dak oluonge. To ni magi joma dongo man gi mon. gima kama timore to giduogo giling ka nyithi sikul mong'e ni japuonj ang' ne chwadgi dak uchung' malo to wach ni ng'ane ng'ane isekelonwa ng'ane be nikelonwa ishu mar omari be nikelonwa in be ishu ni kel mondo watiek ni ah wadwa ni wasolve weche to in meri magi to ibiro solve kanye ma mag ji emi solve ni in meki to ok ine kama nitie grup moro ma ng'ato wuondore ni en omachwa molo jomoko jomoko be luwe karombe Eh? Nitie issues miloso gi managers gi moko miloso kendi in. Mm -mm. It is high time managers kopo ni gimoro amora motimore nyakulos kaka managers losuru te. An awacho ma iluongo ni LTN, Luo Trending Nation. Managers nitie jomoko mitiyogo to gino tiekou to ok une. Eh? Nitie jomoko mondo nigi issues matindo madolosi. Ni ng'ano ok ne ni konye ng'ano werigo. Mono wuond kama notiyo dong' kohang' makata koma gi make badgi maonge. To pod ji ok ne. Jomodong' be pod iola ola kamano ji pod dhe ni ah, we are united weche loso. Weche loso kose sundo weche. Huh? like managers you are acting as teachers ere kaka dang cow student ana kaka nyathi sikul ini ini ng'at wan japuonj gi nyathi sikul for instance kata parents e plot Ere kaka dang' kaw nyathi ni iyalo kuma iyale jodongo? Ni nyathi moro be naluongo ka nowacho ni nuchwade. Who does that? Ng'ama timo kamano no? Ang'a monwa kuotho kaka parents kendwa. Hmm? To ang'e kuma rach nitie. Kaka mara munu solve mokuluonga cha. muchunga by the way be pok udwoka ta survive but koro ok adwa ni udwoka kaka nuchunga no sawa gima penjou managers mag ohangla ang'o momiyo utekga side hmm? nitie kumoro ma kudhiye tu side gi jathum nitie samoro ma kudhiye tu side gi maneja ung'iyo kuma pek nitie uwalo sana kamano ke kaka chung kamano ke kaka ichungo industry weuru gik moko mane nyanyasa go ji chon bwana uwuondoru nuriuru to en athuwe kayiem jathum ochwanyore gi wadgi makata makata jok maluongo burago bende osechwanyore gi moko be onge onge ng'ama donje ji oluor ni kiwacho ni ee ng'ane onge ng'ama kone in bende koro ikoni ne ng'ama luongo ga buchego ikoni ne ya in bende luong jok mini chwanyri go chien ka mondo watiekgi mondo koro miyi thuolo mar luongo jomoko ka gik moko timore eh. ok iketwa ni ati ni koro in ema ing'e yalo mond ji tionge dhako surely how, how is that happening imiyo ng'ama nigi dhako man gi experience e dak ok ni ng'ato en chiege notame moriembo en ko eko otuche ne mong'e kaka ji dak walo kaso ji boluoro onge ng'ama wachi bwana manager it is high time kuwuok ni udwa chungo industry chunge ure yo mobidhore we uru olo jomoko ni ng'ane be naluonga dwa nwalos weche to in mari dak iluongi mondo olosi So in meki ting'e loso kendi, mekwa eme kori loso. Managers. Managers, kopo ni ok tiyo kuya wang'u, anto ya wacho tadhi. Kokuya wang'u, nuyud ka joge umoko ringo ko makuchich, uchich kudeko. Uchich kudeko. Ah, ubiro chich kudeko sana. Huh? Be momi ineno ka managers ok winjre kata gi jothumbe moko. Nitie jothum moko ma kopo ni tunge dwa ti ni dwa weche dieri, oyie duoknegi kata pesa mondo kik gi kik giriwre gi ng'ata ng'ata. Yani idwa ng'ama en yes iluongo ni a clapping gine iluongo ni clapping what clapping clapping club In tich ni en pamo. Kopo ni ok ipamo mi penja penja ni igoli oko. Ji ok dak kamano. Ah, ji ok dak kamano. Managers ji ok dak kamano. Nyaka ing'e ni nitie ng'ama nyaka bed against your opinion. To kopo ni opinion ni obedo ochungo oko, ok onyiso ni ng'ano rach. dog e drawing board ichak ing'i to ji dhi mbele but mar managers ma nitie group moro matin ma en kosewacho to ng'ama pingo onge ma kipingo to in igoli oko ji ok dak kamano kata mane anyuole ma ji inyalo kata mana pingori gi fa dheni miwach ni gini to un maru ni en rombe Mm, number one, number two, number three, number four kosewacho jomodong' wan wan kode ok wabi dongo kamano. Ubiro yudo ka nitie grup madongo to gi grup madhi nikech itiyo gi jomoko. Iwinjo? Jogi ong'e nyaka ng'iyo mm, kuonde ma partners gi nigi potential igolo in igolo ipani ati konyi kar igolo ni umarino to chendo sana umarino to wagol oko kar igole mondo idog piny nikech ng'ani mondo oyud ka share giri Injo. Ng'ani ka chandi to weri gon kech ng'ani ine mi promote. Ipa ni dhiruaki ipa ni dhiruaki kuma intiere no. Kari goli mondo idong mionge go kori dong adong nyeng maneja. Podu bet kanyo ni ati eh jiro me meeting meeting. Jiro meeting ozo giche to ochala assembly mini luongo iluongo pupils. Ng'ato somo ni gimane pache to be in tich ni en yes. Ki wuoyo. Utimo marach. iluonga ni omari the truth meter mon uchungi an uchunga ukonya sani koro an ane tie pap wang'iyo pawno gimomiyo wang'iyo pawno nikech jo, jo moko kuom uti dhi dala wan mubiro wewa gi badeno nikech wando pod wan e industry wan e field iwinjo yath ok makwa ajuokego ok ranwa agulu ok wadonje wan ka gi yesu remb, remb nyasaye ng'ama yware kodwa ema tho moko rumo iwinjo kech kiywari gi ng'ama owir iywari gi ng'ama owir in emidhi Koro it is high time ung'e kaka ung'eyo anta ng'eni anta ng'eni kata bang' ma udhi chako discuss to ok ochuna nikech nyaka nuchunga sani koro higni adi dhi mana adek to be pod antiere an kodwa industry no anane bath pap kanyo to an industry no bok adhi managers mag ohangla ema ketho ohangla moloyo in fact onge kaka unyalo gere kopo ni ati kuoth ga ole gi gigo pod ne kaendi uolo jomoko gi unya nyasaye ere kaka wachwanyore gi ng'ato tikawo one party ma koro iwuoyogo kasto wapo mane odonje miting kaka an be nwachwanyore ka toni ndiema an ema nyinge wacho an akia kata gima dhi mbele muchwanyuru gi kevo ma ka, ka, ka wili go gwela gini nikech nondika tich bure kabisa bwana kok unyal bede yo moriere to ufunj gigo ng'ato ka ng'ato manejre kaka ung'eyo ok ubi keto ni umanej gi one party one side onge chieth guok